Wonsi kurom ha yi ara na yɛn nyinaa yɛatena. Nti sɛ yɛba ne yɛyɛ sei a, obi wɔ hɔ a na ɔnni bi bɛdi na wɔn nso nya bi tɔ biribi a, ɛyɛ wɔyɛ.
Ɔfa, merefi. Wo sɛ dadaada me ne wo di nkɔmmɔ bi ɛfa me sukuu no ho. Baa sɛ mentee hwee bio. Dabi, nya boterɛ. Te sɛ woawie sukuu, ɔho. Nti me mmae m'adwene sɛ me stores no, mehwɛ na. Mapɛ bi na mamoa bɛtena no. Wow, ɔfa.
Ee, daase wate. Nyame nhyira o. Mese, owie sukuu no kora mmea mɛba bɛfa no akɔ. Mɛba bɛfa wate. Daase. Daase.
Saa na wiase teɛ. Adeɛ kye adeɛ sa no, ne mmerɛ no ara na ɛkɔ. Sɛdeɛ dua fifie no, saa na ɛwoɔ. Wɔyɛ wo nso a wonyini. Ɛsɛ sɛ obi wo wo na ɔhwɛ wo. nanso onyini na abɛwo obi na wohwɛ no. Abeawa no no. Hwɛ bɔɔdeɛ sɛdeɛ ɛsi teɛ. Ɛdua no baako nanso ɛwoma bebree atwa ho ahyia. Na mmerɛ bi mu ɛrenyini kɔ n'anim no, bosome nwɔtwe, nkron ɛkɔ du ne n'afe so. Ɛhane na enyini so aba. Na enyini a, yɛtwa bɔdeɛ no na yɛdi. Na deɛ wɔwoeɛ no a ɛwɔ ho no, ɛno nso abɛnyini te sɛ maame no na abɛsi n'ananmu. Enti saa na nnipa nso abrabɔ te. Woyɛ dɛn a, yɛbɛwo wo. Woyɛ dɛn a, wobɛwu. Obi bɛwo wo na watete wo keteketekete na woanyini na wo nso abɛwo wɔ bi na wo nso watete no na wanyin. Nti abrabɔ mu nsɛm ɛdɔɔso paa.
Mpakyɛ bisa sɛ brɔde ne ba no bɛtumi awu ɔɔdɔ kwan na ɔnyi.
Woabisa asɛm a emu dɔ. Woabisa asɛm a nyansa wom. Etumi ba saa. Hwɛ ɛyɛ aburow. Wode hyɛ fam a, ebetumi afifi, nanso ebia na kuani no redɔ no na wakɔ tia so. Ɛkɔm bɛgu ama no. Saa na nnipa teɛ. Sɛdeɛ na meka kyerɛ sɛ abrabɔ no, obi bɛtumi abɔ biribi nti ɔnyɛ yie da. Obi nso bɔ a biribi nti ɔyɛ yie. Nti abrabɔ mu nsɛm no ɛtɔ no.

Na mo ho te sɛn?
Yɛde ɔba ade ase. Owura no, wei deɛ, yɛ a mehu nnipa bi sei a, na m'ani agye. Ɛfiri sɛ nnɛ wiase, wɔkra kɔn dɔ Nyankopɔn asɛm a, na m'ani agye paa. Ɛfiri sɛ ɛntaa nsi. sɛ nnɛɛmafoɔ te sɛ mo, mo kɔn bɛdɔ Nyankopɔn asɛm. Meda mo ase nso sɛ berɛ biara moka bɛn meɛ, me akyi wo Twedeɛ mpoano mu asɛm. Wei deɛ, mema mo akɔ aba bio. Yɛ agya.
Agya na mpɛ sɛ mbisa w'asɛm bi.
Adɛn nti na wiase nnipa nyinaa yɛ pɛ, Ma yɛ bi redi yie, na ebi nso redi hia. Hmm.
Mawie n'adwene mu dɔ. W'asɛm a w'abusa me mahu sɛ ampa. W'adwene mu dɔ paa. Na deɛ ɛteɛ nie. Wɔdoma nkoma anaa m'agya a wɔwɔ soro. Wɔbɔɔ nnipa nyinaa no. Wɔmaa yɛatwerɛ bi. Na saa atwerɛ no ɛna ma nnipa di yie. Atwerɛ korɔ no ara ma nnipa di hia, na deɛ wɔbɛkan twerɛ no no, wɔhunu papa na wɔsan nso hunu bɔne. Wɔn a wɔakwati wɔn kwan afiri atwerɛ no ho no, wɔn mmom kɔ so di hia, na wɔn a wɔdi atwerɛ no akyi no, yiedie ne nhyira mpa wɔn akyi da. Efisɛ asɛm no ne onipa hann, na mmom wɔn a ɛto twerɛ no so atua keka nsɛm bi yiyi bi firi ho de bi hyɛ mu wɔ wɔn yafunu nti no, saa nkurɔfoɔ no kɔ so di hia, na ohia buburoo toa wɔn sunsuan wɔn kɔpem sɛ ɛbɛtete wɔn sika bɔtɔ mpo. Yɛ a hwɛ, yɛn adiyifoɔ yi, deɛ Nyankopɔn anaa Otwadiampɔn ayɛ wɔn, yiedie ne nhyira kɔ so di wɔn akyi, wɔn a wɔse wɔde nyamesom pa bɛtena ase na wɔbɛyɛ yɛn Agya no apɛdeɛ no. nhyira ne yiedie mpa wɔn fie da. Na ɛde wɔn saa bɔkɔbɔkɔ twe wɔn kɔ asase pa a nufosuo ahyɛ soɔ ma a Ɔbɔ adeɛ ka ho asɛm no, ɛtwe wɔn kɔ hɔ. Enti sɛ wohu sɛ ampa Tweaduampɔn na wɔasi ɛsom no a, na baabi a woaduru biara, wosan w'akyi ba bɛfa kwantempɔn no so a, anaa wobɛdi Nyankopɔn asɛm na wobɛfa Nyankopɔn asɛm sɛ ampa asɛm no nyansasɛm a, asɛm no ankasa bɛmu adi yie. Twerɛ no ka sɛ, Bɔne bɛkum bɔnefoɔ, na sɛ wo bɔne anku wo a, Ɛno nso tumi toa wo ara sunsuan wo akɔpem sɛ ohia buburoo bɛtena wo fie. Nti dwene adwenempa. Kan twerɛ no. Twerɛ no wɔ hɔ ma obiara. Meda mo ase sɛ mobisaa meɛ. Menim sɛ yei a moateɛ mu de bɛbɔ bra. Na bere a ɛsɛ muo no, merekɔ m'agya nkyɛn na me ne agya ɔkɛseɛ Ɔdomankoma akɔdi nkitaho. Na meba a, nsɛmfua biara hyɛ mo so akyɛ. Yɛ no monyaa no yie wɔ baabiara no, me, Ɔpanin Mose. Na ɔsoro Hene nso bɛdom me mu nkyerɛmu ne mu nteaseɛ. Meda mo ase sɛ nnɛ nso moasan ahyia me bio.
Abaawa, me deɛ mese wɔbɛtie na wɔamene ato ɔdenimfoɔ sɛ. Sɛdeɛ afe biara meyɛ no no, afe aso, ɔsɛ meba na mebɛbusa no deɛ ɛrekɔ so wɔ m'abrabɔ mu ne m'anim deɛ ɛwɔ m'anim. Nti mebaeɛ a, ɛno nti na menam.

Ɔno kama ade gye no o. Sɛ ne gya gbalagbala nti. Sɛdeɛ ɔdenimfoɔ seɛ no, ɔse menka nkyerɛ wo sɛ buuku bi wɔ wiase, na saa buuku no amanfoɔ aka yɛn a wɔnte aseɛ. Na panyinmu bi nso agye asi ne ho sɛ ɔpɛ sɛ ɔkenkan akyerɛ wɔn na wɔte aseɛ. Na sɛ ɔkenkan akyerɛ wɔn na sɛ wɔte aseɛ a, wɔba bɛnya nyansa, wɔayɛ ɔdefoɔ. te sɛ wo ara, te sɛ wompɛ sɛ wɔbɛnya nyansa na wɔayɛ ɔdefoɔ te sɛ wo ara. Kɔ na kɔhwɛ buuku no akyiri akwan na hye no drobɛɛ.
Sɛdeɛ saa na ɔdenimfoɔ ka a, mate. Mɛtu ho anamɔn, na makɔ akɔhwehwɛ buuku no baabi a ɛwɔ biara, na mahye aseɛ.

Obi hu book na ɔba abɛyɛ ɔdefoɔ te sɛ yɛn. Hwɛ ɔdɔ. Book no ɛyɛ common wɔ wiase. Nanso saa book no, ɛni kwan sɛ obi ahu. Na mu nsɛm bi wɔ hɔ a, ne kwan sɛ obi kan. So obi kan saa book no a, ɔba abɛyɛ ɔdefoɔ te sɛ yɛn. Obɛnya tumi te sɛ yɛn. Nanso nka asase yi so deɛ nka mpɛ sɛ me ne me yere ne me mma. Yɛn deɛ yɛ adefoɔ. Yɛn deɛ ka obi nka bie.
Asɛm yi deɛ yɛ me nnaa kakra. Anti Ekuro na hwan paa na nti book yi afom akɔdi no hɔ a wɔn ano bɛyɛ te sɛ yɛn? Na yɛn deɛ ɛtwa sɛ obi tu yɛn anaa?
Buku no wɔ me ho, ɛbɛn me, ɛwɔ m'abusua yi mu.
Ɛbɛn yɛ. Nanso deɛ atom sɛ fie ha yɛte nso deɛ, me ne wo mmienu nko ara na yɛwɔ ha nom. Ɛne house girl ne gate man nko ara na ɛwɔ fie ha. Wɔn nso, wɔn mbɛn yɛ, wɔn nni yɛn abusua mu. Wonim sɛ me nso m'abusuafoɔ mbɛn ha. Nti Sweetheart wei deɛ meserew, nea ɛka me nko ara m'adwene a, nka kɔbisa wo sista mo hwɛ adeɛ sɛ ebia afom abɛdi wɔn hɔ a anaa nso sɛ wo wɔfa asefoɔ no koraa bisa wɔn yie na ayɛ me nnaa kakra. Adwene na medwene ano no sɛ mɛkɔ fie na mɛkɔ akɔbisa me sista mo ne mo wɔfa asefoɔ no ebia ne buuku bi afom abɛdi wɔn a wɔn mu nhu deɛ yɛ ne dea so wɔn ahu buuku bi saa wɔn mfa ma adeɛ ma me back. Ɛno ano no.
Because esisi a woanhu book no sisi a asɛm bɛfa w'ase me wura. Ɛnni kwan sɛ book no yera na obi bɛnya sika te sɛ yɛ na kurom ha nyinaa wiase nyinaa nim sɛ yɛ na yɛte so wɔ sika ne tumi afa mu nti fa wo nan si fam. Nea ɛno ara ne sɛ Naame a yɛne kurom obi pɛ sɛ ɔne ɔnya sika te sɛ yɛ. wɔne yɛn yɛ pɛ nyɛ adwuma. na ka me ne wo nkɔmmɔ kakra bi o na nkɔmmɔ wɔ hɔ na dadaada wa meyɛ ni ɛnyɛ asɛm bi a ɛyɛ asɛm kɛse bia meka wura professor o anyɛ biribi a adwuma no a wɔyɛ no sɛ ɛyɛ me nko ara deɛ a, ɔyɛ a, na ɔno nso agye kakra, sika kakra. Ada no, me ne me kunu baeɛ, ɔtu yɛ fo. Hmm? Mede sika maa no a, ɔsɛ ɔngye. Nti nka ɛyɛ me nko a, wɔne ne nkasa. Ɔyɛ a, na ɔno nso agye kakra. Mo sɛ ɛno nso bɛboa. Hmm.
Mate. Mɛka kyerɛ. Professor deɛ

Efisɛ wowɔ me nyinaa. Ɛnnɛ ne da a mibedi m'awoda. Ɛnnɛ ne da a midi me birthday. So woahu? Ɛno nti na mato me nsa afrɛ me yɔnko brɛboɔ ne ɔbasoni a ɔteɛ yi. Ah! Efisɛ maame woo me ɛ. Minni m'awoda da. Ɛnnɛ deɛ mese meredi me birthday, ɛnnɛ Nyame adom meredi me birthday, manya mfeɛ baako aka me mfeɛ no ho nti merekyele, ɛnti na sika a me boss de maa me sɛ memfa nto mo ho no mede akɔtɔ nsa bɛsisi mo anim na yɛakyele no, ɛnti merekyele, meredi me birthday. Sɛ wohu ɔbaa yi a ɔte me nsa benkum yi so ha yi a, ɔbaa me baa kurom a, me nsa bɛtɔ no so mm. Ah. Ɔna ti hɔ yi. Fɛ no Lucky. Mm, Lucky. Ɛna Ahoɔfɛ, Lucky, mesrɛ wo a, saa akoa yi a wohu yi a wasi ase yi, yɛfrɛ no Kofoɔ, ne papa ne Akofoɔ ne papa no, mm. ɔno wɔyɛ metwotwo motwom nyɔnko brɛboɔ mene no astate abɔ bra yi fiti akura ase san deɛ bɛduru ha

Ɔahwɛ tsebea yi na oehwɛ n'enyim.
Hwɛ ne kosua, hwɛ ne kasa, hwɛ n'ano si atrɛ afa. Ah, ɔayɛ lucky wɔ ho yi paa dɛ, ɔayɛ lucky eh. Adze a wobu ma bɛma ada.
Mehyɛ wo den sɛ wobɛso no mu yie. Ɛyɛ saa. Ti na adɔ no no, ah, ɔdɔ deɛ firi akoma mu mpo a, lucky. Nkyeakyea no bebree saa. Asɛ ne ho yɛ tɔnn nti ɛma ntaa mpɛ no nti wanya ne deɛ. Bio mate.

Dɛn nti na enni kwan sɛ mede no kɔkyerɛ m'abusua? Mede no bɛkɔ do. Medɔ no. Ɛna menya mbaa no nso a, ɛɛ wɔn ba no sika ni mu a, wɔkɔ back no, daabi. Ao, yɛda ase. Na mama sika, ɛnyɛ sika nti na mebaeɛ. Ao. Me deɛ, sika wɔ mu o, sika ni mu o, me tim, me dɔ me boa. Aba.
Ɛɛ. Medɔ. Anoma.

Me wife ɛyɛ a mede bi bɛbɔ wɔn. Ɛyɛ nokorɛ sɛ mekaa sɛ mɛba ha na wohu sɛ nnansa yi m'adwuma nsɛm kɔɔ fam kakra. Sɛ abrabɔ no nneɛma te kɔ fam a ɛhu nti ɛyɛɛ na mekɔhuu ɔdenimfoɔ bi. Me ne no redi nkɔmmɔ de m'adwuma nsɛm to n'anim no ɔka kyerɛɛ me sɛ. buuku bi a ɔwɔ sɛ me nsa ka. Buuku no afiri me nsa, nti na ama m'adwumasɛm resɛe no. Na ne nkɔmmɔdi mu no, ɔse ɛwɔ me ho nipa mu. Menkɔdi akyire, ɛwɔ me ara me ho. Ɛbɛn me pa ara nti, mentu ho anammɔn. Nti ɛnna agya me ne me wife yɛkasa guu mu a, yɛaba sɛ agya. me m'abusabusua, ebia me nuanom, me wɔfa asefo anaa me nua mmaa, ebia mo ahu, mo ani atwa book bi so na mo afa ato baabi a, m'aba gye sɛ yɛ a nneɛma bɛtotɔ yie, ne yɛn nyinaa yɛ bɛtumi adidi ne yɛ asere sɛdeɛ yɛ didi sere no. Hmm, la w'asɛm yi deɛ, ɛyɛ asɛm o. Na mmom, yɛmmra mmere w'afoe, yɛte w'anim nwoma. Yɛnnim hwee nti deɛ waka no yɛbɛhu wɔ fa ase foɔ no na yɛabisa wɔ mo ɛbia na nkɔla wɔ mo ahu nti sɛ yɛbisa na deɛ ɛbɛsi biara no ɛwɔ mo hɔ a yɛde bɛba no asomdwa yɛ ɛne ɔnya no atena
ɛdɛ maa me no ɛsɛ mo mɔmɔdea na mo nhwehwɛ no na ɛhia me kuu paa ɛsiane sɛ Sɛ book no nni hɔ a, ɛbɛma n'adwuma san ne ne nneɛma nyinaa akɔ fam. Nti wei deɛ ɛsrɛ mo, sɛ ne wɔfa asefoɔ no ba a, mo mmɔ mmɔden na mo mmisa wɔn ano. Ɛno ara nti na ama yɛ asan aba no. Nti mo adaworoma, yɛ srɛ mo a, mo nni ho dwuma mma yɛ wai, na yɛ hia yɛ paa. Ah, sisa, wo deɛ agya, ɛnim sɛ ɛdeɛ a yɛmpɛ hu nti mo mmea nkyele kakra bɛɛ.
Yes.

Sɛ wɔn wɔ hɔ a, momfa mma me, na memfa mma no n'asomdwoeɛ mmra. Asɛm a me. Asɛm a woka yi deɛ, book yi a wɔfa reka ho asɛm yi, mehu sɛ book yi da hɔ a, maa me menhu. Menhu deɛ yɛatwerɛ mpo wɔ akyire. M'adaroma, mode afie akɔ sukuu, nti mobisa afie. Maame, Mebɛhu sɛ mekenkan buku wɔ fie ha a, na ɛyɛ deɛ ɛkyerɛ wɔ sukuu mu na mekenkan. Ɛnti ɔfa se ne book ayera a, ɔba a, na makɔ akɔfam books no abɛgu hɔ, na wahwɛ mu, sɛ ne deɛ no wɔ mu a, na ɔde kɔ. Melissa, Sɛdeɛ nkwadaa yi kan, ɛno ara yɛbisa wɔn. Nti me nso mɛhwɛ na mefa akɔbisa baabi. Ebia na ɛwɔ no, sɛ nni ne hɔ nso a, mesrɛ mo, moyɛ nyinaa mfa akoma kɔ. Yɛmfa ntena fie.
Ɔnhwɛ wei deɛ na nka mese me ne wɔn nkɔmmɔ kakra na mese um, sɛ adwuma yi a woyɛ yi amanfoɔ ba ha wotu wɔn fo ɛyɛ nso a ɛboa wɔn nti wei deɛ na anka mese me ne wo bɛkasa na anka yɛnyɛ ne sikasɛm na anka wogye sika kakra a yɛn nso yɛde aboa yɛn ho mesrɛ wɔ anigye mu
wanso anom a ɔyɛ kwa ɔse ɔde ma ayɛ kwa nti yɛn nso yɛmfa nkyɛ kwa.

Wonni saa de.
Hey, small bag. Hmm, abɔfra na wodeɛ. Saa adeɛ yi a mede ama wei, ɛnyɛ biribiara kɛkɛ. Nwoma bi hyɛ mu. Na saa nwoma no ɛhyɛ mu no, Nnipa pii wɔ bi. Wɔkan daa, nanso wɔnte aseɛ. Ebi mpo nkan koraa. Na mo mo deɛ, mese mo sɛ, monkɔ kan. Na sɛ mokɔ na mokɔ kan a, yɛhyia bio a, yɛbɛdi ho nkɔmmɔ. Mokae sɛ nsɛmmisa a moabusa me firi n'ano nyinaa a menyii mo ano no, Mokɔ ba a, yɛbɛdi ho nkɔmmɔ. Enti monkɔ na monkɔ nkɔsua. Na mmom, mesrɛ mo, wɔmfa mo adasani biara. Ne nwera ho wei deɛ, mobɛtumi de akyɛ. Na nwoma no a ɛhyɛ mu no deɛ, mommɔ ho ban na moamfa mo adasani biara. Mo ankasa monkɔ. na monkɔsua. Sɛdeɛ ɛteɛ biara, monsua, na moba a, yɛbɛdi ho nkɔmmɔ.
Abawa, mesrɛ tie ma no nte ɔdenimfoɔ sɛ, mmerɛ bi a atwam no, mebaa ha de m'ahiasɛm bɛto ɔdenimfoɔ anim. Ɛma ɔmaa me ho akwankyerɛ sɛ menkɔbisa nnipa a ɛbɛn me Na makoto mu anamɔn ahwehwɛ abisa obiaa, obiaa se book bi saa mmedi ne hɔ. Nti sɛ wayɛ ɔdenimfoɔ a wiase nyinaa n'ani hu aman nyinaa ne onim honhom mu asɛm deɛ, ka mese mereba na wakyerɛ me nnipa a book no wɔ no hɔ pɔtee na matu anamɔn akɔ akɔgye book no na masɛe no. Me deɛ mebaeɛ a, na me nan seteɛ mu. Ɔdenimfo, sɛdeɛ w'aberanteɛ sie no. Ɔse mmerɛ bi a atwam ɔbaa ha de n'abisadeɛ bi bɛtoo w'anim ma womaa no akwankyerɛ. Na ɔkɔeɛ no, wabusa ne ho nnipa nyinaa, obiara se saa ade no mmɛdii ne hɔ. Nti wasan aba

W'adagba bɛyɛ grabaa. Ɔde ne mfusu bɛma wo nte ase sɛ, Mmerɛ bi a atwam na wabaa ha no, ɔka kyerɛɛ wo sɛ nipa fiefoɔ ne ne tamfo. Enti kɔ ne kɔbusa wo nua Mark mmoa. Ɛnnɛ yɛ da a m'ani agye paa. Ɛfiri sɛ nnora mekan buuku bi a ne kyerɛ nyansa ne nimdeɛ, na ama m'ani agye paa.
Hmm. Nti sɛ mantumi ankan saa buuku na mennya saa nimdeɛ no bi. Ɔdasani mpɛ akenkan. Kɛmɛ nipa nom bebree ɛɛbrɛ. Na deɛ wɔm nie. Nnipa mmiɛnsa bi na ɛtena ase, na na wɔn nyinaa wɔ adeɛ bi, na adeɛ no obiara wɔ pɛpɛɛpɛ, ɛyɛ edu edu edu. Na adeɛ no wodua a, ɛbɛfifi. Na sɛ woannua nso a, wotumi di ma no yɛ yie. Na hwɛ deɛ ɛsii yɛe. Baako dua ne deɛ mu nnum. Ɛna baako nso adua no deɛ mu mmiɛnsa. Na baako deɛ wɔannua bi koraa. Nti ɛkɔbaa sɛ obi redi ne deɛ, na deɛ ɔdua anum no di ne num no aka no. Deɛ ɔdua mmiɛnsa nso no mmerɛ bi so na ne nson no wadi amena asa. Na deɛ wɔannua bie no, ɔno nso deɛ san koraa. Na ɛduru sɛ ɛsɛ sɛ obi akɔtwa ne deɛ. Deɛ ɔdua anum no, wɔtwa anum. Na deɛ ɔdua mmiɛnsa no nso kɔtwa no mmiɛnsa. Na deɛ wɔannua bie no, wosusu sɛ ɛdeɛ yi na ɔbɛtwa. Wɔntwa bi koraa.
Ɛno na nipa yɛ nnim a yɛbrɛ. Nipa dasani mpɛ sikasie. Obi yɛ adwuma, onya akatua a, wɔse akatua wei deɛ sua. Da koro no na wadi ne nyinaa. Ɔdoma nkoma yɛ n'adom na de pa bi kyi no na ɔsan akɔba a, na wasan abɛdi. Ne werɛ fi sɛ ne mmere wabom anaa ne nkɔkorabom bɛba. Na ɛba a, ahoɔden no a na ade yɛ adwuma mmofraberem no, wobɛnya de akɔyɛ adwuma no anaa? Nti ɛwɔ sɛ nipa, adwuma bi a woyɛ, wosie bi sɛ bɛyɛ a ɛbere bɔne bi mu, ahohiahia bere bi mu, anaasɛ wo mmere wabom anaa wo nkɔkɔ abom no, wobɛtumi de bi ahwɛ wo ho. Na sɛ megya nanso mentumi ndi bi nso ɛ? sɛ wugya na sɛ wo ara mpo koraa woanni a, wowɔ abusua anaasɛ ebia na wɔ yere ne mma. Wɔn mo bɛdi so aba na wɔbɛka sɛ, Yɛn agya bɔɔ bra pa.
Sweetheart ah na adɛn ɛdeɛ nko ara na wodwen ho a mabɛgyina meba nyinaa mehyɛ wo saa mabɛgyina afrɛ wo three times. Wonte adɛn? Dɛn na ɛkɔ so?
Me dɔ, hmm, sɛ wokae sɛ nnansa me ne wo dii book bi ho nkɔmmɔ? Ɛma me ne wo nyinaa tu anamɔn kɔɔ me sista mu hɔ, me ne wo fa asefoɔ no kɔbisaa wɔn. Wɔka kyerɛɛ me sɛ wɔhu book no. Nanso wɔde nimfoɔ no a ɔne me kasa no ka kyerɛ, asan aka kyerɛ me sɛ, Wokunuu wɔn wɔ Farisifoɔ no ho. Ei! Mo Farisifoɔ yi nso, siamisi no na motie nti, menim sɛ mo mu anka mekɔkan nkɔm de bɛma me.
Wowɔ Farisifoɔ. Ei! Enti nkoraa no, gyegye a wogyegye wɔn so nyinaa anyɛ wɔn fɛ? Mo Farisifoɔ, menim sɛ siamisi korɔkorɔ wɔn. na me si pɛ wɔn asɛm no ka wɔn kunu wɔn wa nkɔm de bɛ ma me back nso wɔn ka kyerɛ me sɛ book no wɔn nhu book no
anti nkura sɛ deɛ mo wɔ fa ba a wɔsi yɛ mo totɔ nneɛma abere mo nyinaa nyɛ ne fɛ ma yadeɛ fam yɛ bo wɔn abɛfa fie nkyɛn wɔn nim biribi mi wura deɛ mi tumi aka kyerɛ ne sɛ wɔn sɛ yɛ kɔɔ hɔ nom kɔ bisaeɛ. Ebia na m'anim fɛreɛ nti no, wɔntumi nka nokorɛ no nkyerɛ wo. Enti mesrɛ wo, mɛpɛ sɛ w'ankasa wobɛkɔ hɔnom na woafrɛ wɔn kokoam na woadɛfɛdɛfɛ wɔn ara sɛ sika koraa fa kɔdaadaa wɔn kɔsi sɛ wɔbɛte w'ase na wɔde buuku no ama wo. Woate?

Mate, bra. Meda wo ase nso, bra. Deɛ woaka no, me, ɛha me. Nti sɛ woakɔ, wokɔeɛ no, nti pa, nnipa no a ne kɔkɔ yɛɛ saa deɛ, wɔntumi ammɔ obiara din. Sɛ bi a, wo sɛ nkwadaa wɔyɛ mmiɛnsa. Ebi a wei anaasɛ wei, wɔntumi ammɔ obiara din. Sa,
mempɛ obiara din koraa tie. Mempɛ sɛ mesan ho ayɛ biribiara.

ɛyɛ abusua sese de wɔsɛ yɛ ɛm yɛ mma ne na ɛsɛ ayɛ nti sista yɛyɛ ne dɛn hmm ɛsɛ yɛyɛ ne dɛn ɛsɛ ɔba yɛ nnɛ paabo hyɛ ba wansede o ɛni abra nkasa sɛ buku no ama a ntoto bɛba busua no ɛsi ante deɛ ɛbɛyɛ ne sɛ hmm ɛnwummerɛ yɛbɛfrɛ nkora no ne na ɔma tena ase ne abusua ɔmo yie nkora de ɔmo ho ahomete bɛtuma ba sibi kora ɔmo afa yɛmpɛ ne mfɛ da yada yɛnim ɛhɛn nti ɛnwummerɛ yɛmfrɛ ɔmo ne ɛna ɔmo

Ɔbɛdane asa ade ama yɛn. Ɔn. Huh.
Efia, mempene so. Mempene so. Ɛda bɛn asɛm na ɔfa Moses ka kyerɛɛ yɛn? Ɛɛ, na ɔka kyerɛɛ yɛn sɛ, Bɔ pue, hwɛ nhwɛ yie na yɛamfa ammu ɔdasani biara. Na wo mpo deɛ wonim akenkan, wonim deɛ ɛwɔ book no mu. Na adɛn nti na book no wode kɔ akɔkyerɛ ɔfa? Mekae, mehu deɛ ɛwɔ mu. Nanso, wobɛhu sɛ bɛnam so na yɛne wɔfa ntam abɛyɛ dɛ, abɛyɛ basaa.
Afia, mempene so. Sɛ ɛbɛyɛ a, yɛmfa book no nkɔma Agya Moses.
Mefrɛ wo ha nyɛ bɔne, awiei de m'ani abere ayɛ me boss.

N'asɛm no wɔ hɔ. N'asɛm no yɛ Nyankopɔn. Bu sɛ mase ho sei a na m'ani agye. Twa nkaa no ma me. Twa nkaa yi. Ankaa wei yɛ deɛ ɔdoma nkoma no ankasa de maa yɛn. Nti ahoɔden wom. Ɛnna Kwasi Buroni ayɛ ankaa foforɔ aba a wodua a ɛni nan he na aso akakraka na ebi nso aso na emu kɔɔ dɛdɛɛdɛ. Nso ahoɔden biara nnim. Adeɛ a Ɔdomankoma yɛeɛ biara yɛ adeɛ a ahoɔden wom. Ɛnkane tete, me nana Agya kɔɔdwoɔ pɛn so. Me nana paa yɛde me to ne yɛfrɛ no agya kɔɔdwoɔ. Me nana baa ɔde afie amaanu. Na sɛ yɛkɔ afuom na wohwɛ sɛ nsuo tene na nnua atwa ho ahyia. Wɔdɔ biara a wɔyɛ ato nsuo no na wɔagyae. ne nwura ne kwaeɛ atwa nsuo no ho ahyia, na nwura no ate agu nsuo no mu. Ɛbɛsɛ nsuo no ani kura gye kama. Nti nsuo no nyinaa yɛ natural. Wote ahaba yɛfrɛ no anwene mu. Wokyinkyim sɛ na ade bom a wasa bi ayɛ dɛ ano. Wonom nso a ɛsa yadeɛ. Me ne wo tena ho sɛ makɔ drug store anaa pharmacy. akɔtɔ aduro da. Atwa daabi.
Mepɛ me hɛda kyerɛkyerɛ dua bia ne deɛ de yɛ. Hwabaa ahabaa wei sɛdeɛ ne fesi teɛ. Ahoɔden ekura no. Ɛnyɛ yizi. Kane no. Ɔdomankoma no hwɛɛ Akwasi Buroni baabi a ɔfire ne ne wɛda na ɔmaa no hɔ nnua. Ana yɛi abibifoɔ, ɔhwɛ yɛn ahoɔden ne baabi a yɛn nso yɛfire, awia a yɛtim na ɔma yɛn ho nneɛma. Bibini biara, ɛsɛ sɛ yɛma yɛn kɔ yɛn agyapadeɛ ho. Enti me, galamsey a ɛkɔ so yi, menyi ntomu da Ɛfiri sɛ Kwasi Buroni firi ne kurom aba yɛn man mu sɛ wɔbɛsɛe yɛn nneɛma na dabi akɔsrɛ wɔn hɔ adi. Nnepa wɔ man mu. Hwɛ nsuo a fɛs wonya nwene mpataa wɔ mu. Ɛnɛ wohunu nsuo no ani a ayɛ sɛ dido no. Akwasi Buroni wɔyɛ nanso wɔnyɛ. ne tirim nso. Nti m'awura, bɔ mmɔden ara sɛ ada a mɛkyerɛkyerɛ saa nhahamma yi ho ne deɛ biara yɛ no wobɛma no aka wɔ tirim. Na daa nkwama bi no, sɛ metu kwan anaasɛ mekɔ me kra akyi a, wobɛtumi de aboa me ma no

Wɔ wo sista panyin no mma no ho. Enti ma w'ani mmere. Sɛ woamfa wo nan ansi fam a, wo nnwuma nyinaa bɛba awiei. Meda ase. Asɛm no ba asase so bɛyɛ. Ɛno na yɛn ani abere. Seesei de, yɛahu biribiara. Ɔdenimfoɔ no, wayi ade no akyerɛ wo pɛpɛɛpɛ, wama woate aseɛ sɛ wowɔ afa asefoɔ no na afa buku no. Enti sisi a wɔafa asefoɔ no, mahu sɛ wodɛfɛdɛfɛɛ wɔn, wokɔɔ hɔ deɛ ɛdi kan, wɔamfa amma wo, deɛ ɛtɔ so mmienu, wɔamfa amma wo, ne mprɛnsa soɔ, san kɔ, na kɔ ne sawe no ade, na nkɔgyaagyaa ho, na fa hu kɔto nkwadaa no so, na wɔmfa buku no mma na fa bra. Ɛkyerɛ sɛn? Wɔmmua adeɛ kɔsi sɛ mommua ɔfani mpo mmua. Wɔde ne ho mua tumi wura aba mo nkyɛn bɛgye n'adeɛ wɔ mo hɔ a, kyerɛ sɛ wɔayɛ wɔn adwene sɛ wɔmfa mma wo. Me wura, mo ani nyɛ den na kɔ wɔn hɔ sawe na de no kɔfa book no fa bra. Na nkwadaa no, yɛse mpanimfoɔ sɛ sɛ akwadaa pa ade kɔkɔɔ amu a, yɛte dam ama ahaban na ɛkyerɛ no. Enti mo ani nyɛ den na kɔgye book no bra. Na nkwadaa no, wɔn yam a wɔn ani atrɛ, wɔn ani ntɔ wɔn. Woaka mate. Mɛdi ho dwuma. Na mo Fasefoɔ no, wɔama mahu sɛ wɔmmua adeɛ. Mo wɔfa, mabɔ mo ani baako mmienu. Womfa buuku no ma me. Wopɛ sɛ mo ne me yɛ pɛ.
Wodɛfɛdɛfɛ wɔn ntira. Na sɛ nka wɔbu adeɛ a, sɛ da bi a yɛkɔ a, yɛtɔ biribi kɔma wɔn, yɛhyɛ wɔn ntaadeɛ. Ɛdeɛn, kyerɛ sɛ yɛba koraa a na wɔreyɛ dede wɔ amantam hɔ ma wɔate sɛ wɔn wɔfa ne ne yere reba hɔ. Ɛno nti ahyɛ wɔn dam. Na mese wei deɛ, kɔ n'anibere so na kɔgye adeɛ no fa bra fie. Mate, Sɛ wɔn pɛ sɛ wɔn ne me yɛ pɛ a, me nso mɛkyerɛ wɔn. Wɔn ani nya de na kɔgye ade no bra.
Mama mo akɔ aba bio. Yɛ agya.
Na mo ho te sɛn? Na me ado.
Ɛlɛ ɔba ade ase. Na mpɛ sɛ mbusa sɛ dwumadi a mede hyɛɛ mo nsa no akosi sɛn? Mekyerɛɛ nwoma no ma akenkan ara akoduru ne mpɔmpɔnsoɔ bɛn? Momma menhu.
Agya, nwoma no deɛ yɛsua. Baeɛ no, adekodeɛ pɔtee nti a ɛbaa ha ne sɛ. Mhm. Ɛfiri ada no a ɔde buku no maeɛ no, yɛkɔduruu fie a wɔfa no so sɛ ne nwoma bi ayera. Hmm. Nti ɛmaa me ne me nua dwenee ho sɛ Yɛde buku no bɛma yɛ wɔfa.
Ɛnyɛ bi da. Wode de ma no saa yɛ dɛn? Seesei ara na maba mu abue. Hmm? Nwoma yi mene kan ka ho asɛm nkyerɛ mo sɛ ma momfa nwoma no mma nipa dasani biara. Wei koraa kyerɛ sɛ Ɛwɔ sɛ muhu sɛ nhoma no, biribi wom. Efisɛ mpanyin se, Ɛdɔm ani sa deɛ ɔso ntakrakyɛ. Nhoma no, monkɔ so nsua ara kɔpem sɛ me ne mo behyia bio. Mpo sɛ moannya me ne me anhyia bio a, obi domfoɔ bi, bɛhyia mo. Onimdefoɔ bi bɛhyia mo na wakyerɛ mo aseɛ. Ma mo mama ba mu mmu da. Monkɔ so nkenkan. Na deɛ mohu yi, ɛyɛ mu nketewa. Wate? Ma mo mama ba mu mmu. Metaa mo akyi. Na megye di sɛ Ɔsoro Hene Agya nso taa mo akyi. Mo deɛ ara ne sɛ mobɛsua na moahunu nea ɛwɔ muo. Moate?
Me Agya, meda ase. Me nso meda mo ase.
Sister!
Sister! Mabɔ din sɛ mabɔ ne mprenu, mɛha me ho mmɔ ne mprɛnsa. sista no madi kan ba ha ne wɔbɛkasa afa buuku bi ho buuku na me ne wo bɛdi ho nkɔmmɔ first one woka kyerɛ me sɛ wobu sɛ obiaa obiaa sɛ wɔnim saa bɛɛ bio bɛka kyerɛ wo sɛ buuku na ɛwɔ mmɔfra no mmiɛnsa hɔ wobusaa me sɛ na adɛn na wɔammɔ nipa no din ankyerɛ m ɛnɛ deɛ wɔwie ne ka Ɔse adeɛ no book no abɛduru ma no hɔ. Sister, meka kyerɛ wo sɛ ɛnɛ mefiri fie akɔ na mmom ɛnuru sɛ memmra bio no na wagye book no aprapra ho de ato hɔ kama na mabɛfa m'adeɛ. Ɛnyɛ saa deɛ a mebɛ fie a me ne mo nseresere bio ɛfiri sɛ mahu sɛ wo ne wo man mopɛ sɛ moha me. Mopɛ sɛ moteetee me, na me nso mɛha mo. Efisɛ yɛaka sɛ mpanimfoɔ se, sɛ aboa no nya no ɔntaw a, wɔmfee ne se nkyerɛ wo. Mahu sɛ wo ne wo mma no mopɛ sɛ moha me. Nti saa deɛ a, me nso mɛfee me se akyerɛ mo sɛ mopɛ sɛ moha me a, me nso mɛha mo. nti mekɔ ɛnu next time a memla no na book no wagye da hɔ de ato baabi kama na mabɛfa ma adeɛ ɛnyɛ saa sista wohu me yie
Ɛ book na wai. Mese book na wai. Mami book bɛn. Me book bɛn. Sɛ sia na mo fa bɔ hyɛ ba. Wɔ firi ara mo so maduru hei. Wɔ so ɔkɔ baabi ɛsi book ɛwɔ mo hɔ. Enti mɛ firi ha ya mɛ duru dɛm wɔn. Mɛ book na bɛ bɛ tumi nkyɛ wɔ dɛm wɔ. Ɛyɛ saa nɛ. Ne mu yɛ no. Yɛ nkyɛ de yie.
Efia. Akyɛ ma se. Ah. Maka kyerɛ sɛ yi mekenkan a menim ho nimdeɛ bia. A maka kyerɛ sɛ yɛkɔ agya mo si so a ɛbɛka akyerɛ sɛ yɛka nso. Yɛnya ho nimdeɛ bia meka nso ada bi asɛm.

Me baabi a ɛrekɔ hmm. Ɔsee me a, mekɔ abɔnten na mereba. Mehuu sɛ Afia ne Gift, wɔkura book a wɔrekan. But wɔhuu me a, ayɛ sɛ wɔde book no resie. Nti ma, ayɛ a m'adwene mu naa kakra o. Wo paa de. Na Afia wonkɔ sukuu Afia? Wokɔ sukuu no wɔka no ade a, ɛno nso ɛyɛ amanebɔ bi a wɔbɛbɔ ama me. Ma, me a me ne nsa afiri a ɔkɔ sukuu Ba yɛwɔ ha na ɔfa baeɛ sɛ ne buuku ayera Ɛna ɔhwehwɛ n'ani abere saa ɛna ɔhwehwɛ ne buuku Nti wɔn nso ɛyɛ adeɛ sɛ sɛ wɔrekan buuku koraa na sɛ me metumi bɛtena wɔn nkyɛn ɛma yɛn nyinaa yɛkan Nti ɛyɛ me nwonwa sɛ nnɛ nko ara deɛ wɔhuu me a wɔde buuku no resie me Ma, ei, maame, kɔfa ntotoɔ biara ma abusua no sɛ. ne abotire kakra ansa. Nea nhwehwɛ ase nnam hɔ di. Mentumi mfiti prɛko pɛ mmu atɛnkyea. Sɛ ɛyɛ noa, sɛ ɛnyɛ noa. Mesrɛ wo sɛ me ne me nua yi yɛka paa a, kyena nko. Me yɛn ntam akɔ tete. Nti mesrɛ wo ara, nya abotire kakra ma yɛnhwehwɛ. Wo ɔfa, wabɛka no fie ha mprenu. Ɛyɛ nokorɛ a, anka nkura wɔn de ama me. Nanso waka a mate. Mentena so. Mɛfrɛ berɛ a na me ne no aka. Ebia na yɛdɔɔdɔɔ nkwadaa no a.

me book bi ayera merehwehwɛ abisa mu a mosi mu no mu hwɛ. Na nansɛ menya no nteɛ sɛ mokan book bi wɔ fie a ama mo sista panin koraa ahu ɔba a na mopɛ sɛ mode sie book no. Ɛnnɛ maba. Ɛnyɛ bu merebɛka akyerɛ mo sɛ buukuu no wɔ mo hɔ a, momfa nnya mo maame na mo maame mfa mma me. Sɛ me ba no yɛ me deɛ a, mɛgye no bɔkɔɔ. Sɛ ɛnyɛ me deɛ nso a, mede mo adeɛ bɛma mo. Na mmom, sɛ moyɛ mo adwene sɛ buukuu no wɔ mo hɔ na momfa mma me deɛ a, ɛnneɛ me nso mɛhu kwan a me ne mo bɛfa so. Gifty,
sɛ mefrɛ mo a, Wo na ɔfa baa. Ɔsɔɔ ba bɛn no mo kaa krataa no ho asɛm. Mo se enim hɔ. Me nso me ne mo aka ho asɛm. Mo se krataa no enim hɔ. Ɔse kyena ɔbɛsa aba. Ɔbɛba bɛbɛyi dɛm wɔ nneɛma nyinala. Ɔbɛhwɛ obiara baage mu. Enti me srɛ mo, me mpɛ sɛ ɛbɛduru hɔ na buku no ɛhyɛ obi baage. Me ma no mo. Me ntumi ntumi nso ne ngu. na mekɔfaa Ahanya de nhyɛ mu. Biribiara nni ametaa mo akyi. Enti akyiri Nyankopɔn bɔɔ so ɔba. Montena ase mma obiara nkɔ baabiara. Na montwɛn mo wɔ fam fie. Ɔmmra na ɔmmɛhwehwɛ mo nneɛma no mu, sɛdeɛ ɔbɛyɛ a ɔbɛhu mo nokorɛ no. Sɛ ɔba na ɔbɛhwehwɛ dan no mu, na sɛ wanhunu a, yɛde aseda ayɛ dɛn ama Awurade?
Wakasa bebree. Mɛma wanya no yie, wate? Wei ɛyɛ deɛ. Mede bɛma wo. Fa gu w'anum. Wode gu w'anum a, mɛnom. Wo nso a, mɛmpe mu. Te sɛ mekasa no.

Woyɛ ɔbaa gyimifoɔ paa wo. Woyɛ ɔbaa kwasia paa. Woyɛ ɔbaa fo papa. Wotumi yɛ ɔbaa. Wote wotumi yɛ ɔbaa. Ɔbaa fo tantan te sɛ wo. Yɛ ahwɛ n'anim. So wɔn mu deɛ si. Wɔn so wɔn ntoma mpem nsuo no no. Na wɔn ntoma nsuo ano nsuo. No. Sɛ yɛ ara na abrabɔ teɛ. Sɛ wo kunu starte sɛ ɔredi wo atɛm anaa ɔka nsɛm a ɛya kyerɛ wo anaa ɔda nneyɛɛ bi adi a ɛnyɛ a, kae nsuo no a wode gu w'anom no. Ɔyɛ sɛ wobue w'ano ankasa ara no, kae sɛ wo ba mede nsuo agu w'anom. Yɛ dinn, na bɛmma no nka ne nsam nwie. Wo, wo ne ɔbaa no. Saa ɔbaa a wobɛtumi abɔ bra wei, wo ne ɔbaa a ɛsɛ sɛ woware no. Mmaa no bebree yɛbu wɔn, ebi kɔ awareɛ ba fie kɔpem sɛ ne kunu ka baako na waka aduasa. Ne kunu ka na waka. Ɛno na ɛma saa adeɛ ne awaregyaeɛ nyinaa ba. yɛn ɔdomankoma ayɛ yɛn professors foɔ yi te sɛ asɔfo. Mekyia wɔn. Mehwɛ books a ɛsi mu ha yi a, nhwehwɛmu nko ara na meyɛ. Hyɛ nsu no ma me. Kɔ fie na ne wo kunu nkɔtena asomdwoeɛ mu.
That's his God. Mba, ɛdɛ deɛ ayɛ adeɛ o. Ana wo na.
Ɛbaeɛ a mokɔ Ɛfiri sɛ na sɛ mebu kɔ ayɛ no a na sɛ medi a kɔ ne aba saa. Na ɛnyina na me ne sister redi nkɔmmɔ. Sɛ me di nim foɔ na me ma me sɛ book no ɔmo ɔfase foɔ no wɔ mu nti ɔne ɔmo nkasa na ɔnye book no ma me. Na na see aha a sister esi kasa asɛ ne bo afu sɛ wabisa nkwadaa no a ɔmo nhunu nti ɛnu ɔmo hɔ a how ɔsi ne me kasa na ɛhaa me paa. Nti meyɛɛ m'adwene sɛ ɛnnɛ mɛba. Sɛ maba yi deɛ, ɛneɛ neɛ obiara bɛyi ne nneɛma na masɛkye obiara. Wo a mɛhunu wo wɔ nneɛma mu no, na sɛ mafa m'adeɛ na mahu kwan a me ne wo bɛfa so. Ɛno ara nti a mebaeɛ.
Ah, buku no asɛm a wokan deɛ, anɔpɛ me wɔ ha na bɛbi di su. Ɛduru ha adɛn a, nkwadaa no kikikiki wɔn apue. Nti mekɔbɔɔ sista ama no, ɔso de mmirika ɛrekɔhwehwɛ nkwadaa no. Ah, dabi o, wɔn di mirika sɛ wɔn dwane anaasɛ wɔn di mirika, wɔn di agorɔ na wɔn di mirika. Bipa ɔkyɛ ne deɛ ne mne o. Na sɛ sista, meka sɛm no nyinaa no, wɔbu nua gu n'asom. Ɛna ɔne mmɔfra no ayɛ one, ɛna wɔn afa book no adwane. Nye mirika yɛ sɛ wɔn kɔ, nyɛ asɛm ketewa. Saa.
Mesi book no, ɛwɔ wɔn mmienu hɔ, me mede m'ani sei de ahu wɔn. Ah, n'asisisɛm nti, deɛ meka bebrebe nyinaa no, ɔno wa, wabu n'ani agu so. Sɛ saa na sista ne mmɔfra no ayɛ deɛ a, merekɔ. Na mmom mote biribi a, mma ne mma no nha mo.
Efia, efia, ɛbɛyɛ buku no nsa fa kɔm ɔfa. Yɛnyɛ dɛ, baabi atumi kɛbre, yɛmfa nsan me na me nsan. Wante deɛ agya Moses kae no, ɔsɛ ma yɛmfa buku no mma obia. Nti me na memfa nkɔm ɔfa, sɛ nka biribi papa ni mu a, nkurɔfoɔ wɔntaa yɛ saa. Agya Moses sɛ yɛnyɛ obi papa, na wɔnkyerɛkyerɛ mu. Sɛ yɛnyɛ obi papa, ɛma yɛmfa buku no mma obia. nti mede mefa buku ne mu ɔbea mensansan megye sɛ yɛhu obi ma ne nkyerɛ yɛ mu pa yɛbɛtoa so awuro nti yɛnkɔ
sweetheart sisi mehu sɛ deɛ nneɛma si keka kɔ no de ato aniberɛ nneɛma yɛ akɔ yɛ bɔne paa kɔsi sɛ wo sista mo ɛne wo wɔfa asefoɔ no wɔdii hwammɔ. Wɔadi koraa awie. Medwen ho koraa mente aseɛ a wo sister mo book yi wɔ nkɔlaa yi hɔ. Yɛabɔ wɔn abɔ wɔn abɔ wɔn abɔ wɔn wɔn nyɛ wɔn adwene sɛ wɔn bɛma nkɔlaa no de book no abrɛ yɛn. Nti me deɛ madwen biribi ho. Sisi a mahwɛ ahu sɛ ɛwɔ sɛ yɛ report wɔn ma media foɔ.

Wama m'ani agye paa. Sɛ sɛ nnomaa a ntakra hyɛ ne ntugu mu. Deɛ woka yɛ nwu. Ɛyɛ adeɛ a madwene ho a me koraa mɛtu ho anammɔn kakra. Me ne deɛ agya kasa. Sɛ ɔne ne boys no nkasa na wɔn nso ntu ho anammɔn. Ɔho, nti sɛ wo nso woadwene saa deɛ a, ɛne wo nso hwɛ mediafoɔ no ne CIDfoɔ no wɔn ma me. Wai? Ɛbɛboa paa. Me ara koraa madwene ho. Sɛ wo ne deɛ agya moakasa a, Wɔn mo nya ward na me nso me kɔ hu CID ni no na kyerɛ sɛ wɔn nso nya underground investigations. Nti na me nim sɛ anamɔn bi a wo bɛ tuo no sɛ me ni hɔ koraa na wa tu anamɔn pa efisɛ sɛ me me twene na sɛ me wo nso wo dwene na de bɛ bom saa no a na ma m'ani agye sɛ saa me yere no ɔdi m'akyi ɔtaa m'akyi deɛ me yɛ biaa no ɔka me ho.
May I support you?
Yɛda boss.
Gye mu di ti na ma frɛ mu. Sɛ di bi wɔ hɔ a, nyɛ di ehia me ntumi nsa mfrɛ mu. Sare ti. Na di wei yɛ di ehia me paa. Book bi a ayera. na wɔfa asefoɔ no afa buuku no de adwane. Mabɔ wɔn a wɔamfa buuku no ama me. Nti na mato me nsa frɛ wɔn si aboa no ɔpɛ so wɔ haw a ne yɛ sɛn ne bɔn. Megye mu di, menim sɛ deal wɔ mu bɛtumi ayɛ ama me.
Boss, nkasa mpɛkyerɛ. Saa deal bi si no sɛ ka wɔfrɛ fon so na kɛdɛ yɛyɛ saa deɛ no. Ba wɔn nyinaa ka kyerɛɛ sɛ, Ɛsei ne sei na ɛteɛ deɛ ayɛ sɛ ɔde respect ama yɛ nti a ɔmeaba ha. Ɛyɛ me ne boys ne deɛ ɛbi bia gyama ɛsɛ huriyɛ mogya pa me tirim da. Saa duru ɛbi ɛde kama kama ama ama bia ɛkɔ kama black no boa na. Ɛno ano no ɛyɛ boss wo daadaa yɛ yɛ yɛ yɛ bɛyɛ adwuma ayɛ dɛ ama wo simple. Hwɛ ɛyɛ nipa ɛka kyerɛ mpanimfoɔ a ɛyɛ dɛ yɛkɔ mu ɛwɔ yɛ dɛ ɛwɔ sum ase no boss ɛnyɛ bini o. Wode picture no ɛyɛ dɛ ɛkyerɛ yɛ phone so no ɛsɛ ne nka ɔka kyerɛ sɛ yɛnkuo ɔmo koraa ma wo. pɛ mpanyinfo bi bɛbisa asɛmmɔne ehu yɛhyɛ wɔn a meyɛ ase na wɔn tɛ dua kɔ yie a na wɔn fa no yɛkɔ sɛ ehu yɛ deɛ wɔn san ɛbɔ pɔ bi a yɛ dɛ wɔn ti bi da tɛ bi yɛ adwuma na yɛ dɛ ama wɔn nsɛm po me nkasa koraa.
Boss, sɛ wɔn a wɔn nim dada. Me no, wonnim sɛdeɛ mesi teɛ. Adwuma a yɛasa akɔyɛ mma adwuma. Nti boss wonni problem biara, bɛ kele no fast. So wate aseɛ, bɛ ma bie gya aneɛ yɛ ahyɛ aseɛ. Nti me meyɛ ɔbaa nko adeɛ, mɛ kele ne nyina. Ɔmo ani bɔ ɔmo nso no, ne yɛ finish yɛ wie. Nti boss nkasa. Me gye mo di, nti na mede ahyɛ mo nsa no. Santi, hwɛ na mo nyɛ biribiara kama ma me.